Salam hemmä. Bu günki temamyz CSS. CSS-de bu gün nämeleri öwrenýäris? Bu günki düşündirjek zatlarymyz CSS näme? Stillerini saýda goşmak, teglerdäki inline stiller, tegleriň stilleri, CSS faýlyny goşmak, absolýut we relatiw ýoly, stiller nähili ýazylýar, ýagny sintaksisi, teglere ýüzlenmek, klaslara ýüzlenmek, Parent-Child elementler haýsy stil möhüm bolup durýar? Gaýtalanýan häsiýetler CSS koduny ýazmagyň düzgünlerini nirden öwrenip bileris? Saýtlar, tekstler bilen işleşmek we reňkler bilen işleşmek. Birinji sapakdadan belläp geçişimiz ýaly, HTML saýdymyzyň sütüni bolsa, CSS hem şony bezeýän guraly hökmünde ulanylýar. Wikipediýanyň aýtmyşyna görä, CSS bellik dili, ýagny köplenç HTML ýa-da XHTML ulanyp ýazylan resminama web sahypasyny suratlandyrmak üçin resmi dil. Eger HTML-de ştada düwme dursun, ştada tekst dursun, ştada surat dursun diýip görkezme berýän bolsak, CSS-de bolsa şol suratlaryň, tekstleriň, batynlaryň we beýleki zatlaryň nähili ýerleşýändigine, ýagny mysal üçin tekst alsak, nähili reňkde bolmaly, tekst goýy bolmalymy, ýataý bolmalymy, nähili ululykda, kiçilikde bolmaly we web sahypanyň nirsinde durmalydygyny CSS-iň üsti bilen gönükdirýär. Edil şonuň ýaly-da suratlary hem nähili blok şeklinde goýup bolýandygyny, her hili reňkler ulanyp, her hili stiller ulanyp Islän zadymyzy CSS-iň üsti bilen ýetip bilýäris. Geliň hemişeki ýaly biz index HTML faýlyny açaýly. Içine env-niň kömegi bilen kombinasiýamyzy ýerleşdirýäris. Ondan soň içine-de header header main ýagny esasy we footer diýen sektor diýen sektorlary goýaly. esasy headerle footer ýazmaly biz main ýazaýly. Bunu bir görkezmek üçin goýdum. Mainiň başyna söz başy goraýly. Söz başynyň adyna biz barada diýip ýazaýly. Bunu men ýol belediň saýtyndan aldym. Misal edip şony ulanarys. Soňra paragraf goýaýly. Men bunu saýtdan copy paste etýän, siz hem edip bilersiňiz. Soň ikinji paragraf goýaýly.

Üçünji paragrafymyzy goýaly. Hä, görýän bolsaňyz paragraf ýazmadym, paragrafyň içinde goýaly. Ondan soň üçünji söz başy goýaly. Ýagny üçünji diýdigim kiçiligi boýunça iň kiçisi. Beýleki söz başlara garaňda mundan soňam Spisek goýalyň. Spisegi ýadyňyza düşen bolsa, emmetin kombinasiýalary bardy. Mysal üçin, men ştat edýän UL tegini döret. UL teginiň içinde de li döret. Ýöne linem dörde köpelt. Ýagny dört sanak UL-iň içinde li dursun diýýän. Içinde birinji lida, li teginiň içinde türkmen dilinde, ikinji liň içinde mugut, üçünji liň içinde üçünji sözümizde, sözlemimizde, dördünji teginiň içinde-de dördünji sözlemimizi goýýarys. Ondan soň bolsa uýaldan soň iň soňky Paragrafymyz ulanyş sözlem bolar. Ondan soňam batyn bolar. Ýagny düwme. Batyna-da bize goşul diýip ýazarsyn. HTML hmm, faýlyny döretdik. Indi bolsa men size öz belligim boýunça ýeke-ýeke aýdyp geçen CSS nämedigini gürrüň berdim. Stillary saýda goşmak Stillary nädip saýda goşýarys? Häzir görkezerin. Meň bilimde görýän bolsaň, stillerde saýda goşmagyň görnüşleri bar. Ýagny stillerdäki stillary teglerdäki inline stiller ulanyp bolýar. Tag stylyny goýup bolýar, CSS faýlyny goşup bolýar we absolýut we relatiw ýollary bar stillary saýda goşmagyň. Indi Teglardaky inlaýn stiller. Teglardaky inlaýn stiller bolanda nähili bolýar? Biz häzir şu ýazan zadymyzy saýtda göreli. Bunu yapıp biliriz. Bundan beri geçireli. Size ne has gowy görünýän bolmagy mümkin. Hatda şunu kiçeldip bunu ulaldyp biliriz. Görýän bolsaňyz şular ýalak görünýär. Tekst title'yň adyna da ýol berip Indi Teglerdäki inline stiller. Inline stiller nähili welem? Tegleriň içine ýazylýar. Mysal üçin aýdaly.

Sözbaşymyz gyzyl reňkde bolýar. Ýa-da, mysal üçin, ikinji paragrafyň reňki ýaşyl bolsun diýeli. Görýän bolsaňyz, ýaşyl boldy. Görýän bolsaňyz, şular ýaly stilleri her bir tegiň içinde aýratyn ýazyp bolýar. Ýöne bu aktual hasaplanmaýar, sebäbi sebäbi biz bir tege diňe bir staýl däl, ýagny birnäçe staýllary, ýagny stillary berýäris. Bu bolsa biziň işimizi hem kynlaşdyrýar, hem HTML faýlynda düşnüksizlige ýol açýar. Şonuň üçin iň gowusy CSS, ýagny stillary CSS-de ýazmak gowy bolup durýar. Ikinji ikinji stillary saýda goşmagyň görnüşi tag staýly. Tag style näl bolýar? Mysal üçin aýdaly heading içinden style diýip tag açýar, ýörite style tagini açýar, içine ýazýar. Mysal üçin men şu style'lar aýraýyn. Style'lar aýraýyn görýän bolsaňyz hemmesi gara. We şu men style tagiň içinden Ýaňky aşakdaky teglere görä stil berip bilýän. Geliň mysal üçin H2 tegine reňkini gök edeýin. Gören bolsaňyz H2 tegimiz, ýagny sözleşigimiz gök reňkde boldy. Ýagny ýol bilet öwren öwret ýerelgesine işleýär. Ýa-da mysal üçin diýeli batyny gyzyl reňkde edeli. Şular ýalak. Men näme üçin ýygyna ýazman aşakdan ýazýan? Sebäbi hem özümize düşünikli bolsun, hem başgalara düşünikli bolsun diýip. Ýagny aşak-aşagyna ýazylýar. Mysal üçin aýdaly batyn tegi, batyn tegi goşgy Şular button tegnal soň ýaý açýaňyz. Soň enter basyp aşak geçirýäňiz. Soň haýsy stilde ýazjak bolsaňyz, mysal üçin, diýeli font weight 9 bolsun ýa-da bold bolsun. Ýagny goýy reňkde bolsun diýýäs. Ne görýän bolsaňyz button reňkimiz goýy reňkde ýazylýar bize goşul diýen ýeri. Bu Stili goşmagyň ikinji görnüşi, ýagny tag style. Tag stylyň içinde diňe bir tag-a dälden birnäçe tag-a stil berip bolýar. Ýöne bulam gynansakda aktual däl, sebäbi bulam HTML faýlymyzy ulaltýar hem hem wizualny görünmegini kynlaşdyrýar. Ýagny HTML faýlda iň iň möhüm zatlar, ýagny tekstler, suratlar diňe goşulýan zatlar goşmagymyz has ýerlikli bolýar. Üçünji Goşmak görnüşimiz CSS faýlyny goşmak. Ony näl goşup bilýär? Mysal üçin, project iki papkanyň içinden aýdaly ýa-da get papka goşaýly. Esasy köplenç şular ýalak CSS papkasy bolýar. Içinde bir näçe CSS faýllar bolup bilýär. Adyna-da esasy style css diýip ýazýar main css diýip ýazsaňyz bolýar islendik adyňyzy goýsaňyz bolýar ýöne köplenç şular ýaly goýulýar eger biz şutaýda ýazsak h1 tegine reňkini gyzyl et diýsek reňkini gyzyl et diýeli. Save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz hiç bir tegi üýtgänok, gara reňkde dur. Näme üçin üýtgänok? Sebäbi biz style tegini pozaýyn. Sebäbi biz CSS faýlyny, style CSS faýlyny HTML goşmadyk. Onu nädip goşup bolýar? Heading içinde, title'yň aşagynda şular ýaly ýazyp bilersiňiz. CSS faýlyny goşmak üçin HTML-i düşündiremde link tegini düşündirdim men size. Link tegini goşmak üçin şular ýalak style sheet relative atributy ulanýar. Buram href atributy bilen faýly nirden almagymyzy gönükdirmegimizi isleýär. Ony gönükdirmek üçin bolsa biz ýazýas css diýýäs. Ine bize emläk bize gönükdirme berýär. CSS diýen papkamyz bar eken girsek içinde style css diýen faýlymyzy görkezýär. Style css faýlyň üstüne basýar. Save etsek, göni saýdymyzda birinji söz başymyz H1 gyzyl bolýar. Ýagny şu style css faýlyndaky ýazan zatlarymyzy indi görýär. Geliň aýdalyň paragraf paragrafyň reňki nähili bolsun diýeli. Goňur bolsun diýeli. Goňur bolsun diýsek, hemmesi goňur bolýar. Paragraf tekstleriniň hemmesiniň teksti goňur reňkde bolýar. Bu üçünji görnüşi stilleri goşmagyň. Stilleri saýda goşmagyň dördünji ýoly bolsa absolýut we relatiw ýoly. Absolýut we relatiw ýoly nähili bolýar? Indi biziň ýaňky goşuş görnüşimiz, ýagny CSS faýlyny goşmagymyz biziň atnositilne, ýagny relatiw ýola. Relatiw ýol bolanda, mysal üçin, biz şu sada link teginiň içinde görkezýär. Ine, CSS papkaň içinde style CSS diýip faýl bar. Şuny goş diýýäs. Ine bu relatiw ýoly. Ýöne biz eger aýtsak, mysal üçin normalize CSS diýip zat bar. Görýän bolsaňyz, ulaldaýyn normalize CSS diýip ýazsaňyz, mysal üçin men şuny ulanasym gelýär. ulanasym gelse. Şunu men download edip relatiw ýagdaýda da papkamyň içinde goýup hem goşup bilýär. Ýa-da şutadan copy adres link diýip, copy adres ссылка diýip basyp, şony hem goşup bilýän. Ýagny şutak link goşýan. Linkde şutaýda linkini görkezsem goşulýar. Bu goşumyz bolsa biziň absolýut faýl goşumyz bolýar. Ony absolýut ýoly CSS faýlyna goşmagyň absolýut görnüşi linki goýmagymyz, relatiw ýoly bolsa göni papkamyzyň özünden görkezip goşmagymyzdyr. Indiki düşündirjek zadym stilleri nähili ýazylýar, ýagny sintaksisi, ýagny CSS faýlda görkezişim ýalak saýlaýjysy bolýar. Geliň size düşnükli bolar ýaly men türkmençe ýazaýyn. Saýlaýjy. Saýlaýjy bolýar. Ýagny tegimiz hem bolup biler, klas hem bolup biler. Ondan soň e, ýaý açýas. Ýaýyň içinde häsiýedini ýazýas ilki. Häsiýedi. Ýagny stiliň häsiýedi we onuň manysy. Bu köpem bolup biler. Ýagny, bir saýlaýja bäş-on sany stil hem goýup bileris. Mysal üçin, ýöne CSS-iň sintaksisy şular ýaly ýazylýar. Ýagny, belli bir tag, klass, ID bolup biler. Onuň içinde-de häsiýetini ýazýaňyz. Ýagny, reňki, ululygy, kiçiligi, tekstiň ýazylyşy, ýerleşen ýeri, şular ýaly häsiýeti we manysy. Ýagny, Reňk, eger reňki bolsa gara, gyzyl, gök, eger ululygy bolsa piksellerde görkezýäňiz belli pikselini. Eger harplar bolsa harplaryň ululygy kiçili. Geliň mysal üçin men belli bolar ýalak mysal üçin reňki gök bolsun diýeli paragraflaryň gök boldy. Buram Font size, font size, font diýmek, ýagny şrift diýmek. Tekstimiziň zady size bolanda-da, ýagny ululygy, uly bolsun, kiçi bolsun görýän bolsaňyz, Emet bize görkezme berýär. Uly, ortaça, kiçi, kiçiräk diýip. Ýöne biz muny esasy köplenç pikselleriň üsti bilen ulanýarys. Mysal üçin, otuz alty piksel. Mysal piksel diýen bolsa görýän görýän bolsaňyz beter ulaldy ýagny söz başlardanam uly bolup görünýär şu an. Kiçiräk edeli 22 piksel edeli. Bize amatly bolar ýalyk. Soňundanam tekst Mysal üçin aýdaly tekst transform ýagny uly harplar bilen ýazylsyn biziň paragraflar. esas ullanylmaýar. Mysal üçin diýeli, biz şu wagt ýalňyş teg ullandyk aslynda. Söz başyna berjekdik, ýöne paragrafy beripdiris. Şaýdan paragrafy H2 tegine üýtgetsek, diňe H2 tegimiz gök reňkde uly harplar bilen we 22 piksel bilen ululykda bolýar. Ýagny şaýda aňsat islesek biz kop päsdem edip bilýäris. Mysal üçin aýdaly, şu eger şaýdaky zadymyzy H1-de ýa başga zatda goýjagym ýazyp bilýäris. Ýa-da mysal üçin H prim şular ýaly bolsun. Ha, H prim, H iki hem, H üç hem. Hemme sözbaşlarymyz şular ýaly bolsun diýsek, görýän bolsaňyz, hemmesi hem şular ýaly bolýar. Eger biz paragraf paragrafyň reňki nähili bolsun diýeli? Ýaşyl bolsun diýsek, hemme paragraflary ýaşyl etýär. Ýöne bize belli bir paragraf gerek bolsa, mysal üçin aýdaly, belli bir paragraf gerek bolsa, onda soň düşündirýän. Bar, ony klaslara ýüzlenmekde düşündirýän häzir. Stilde nädip ýazylýar sintaksisi düşündirdim. Hmm, indi teglere ýüzlenmek we klaslara ýüzlenmek diýär. Ýagny şu wagt görýän bolsaňyz men esasy tegler ulanýan. Ýagny hiç hili klas goýmadym. Bu tegleri ulanyşyňyz, ýagny men görkezişim ýaly, H1 H2-H3 paragraf ýa button button tegine ýüzlenip stil berip bilersiňiz. Mysal üçin reňki üýtgeşik bolsun diýsek, gök, fiolet reňkini goýup bileris. Ýöne teklardan başga-da klasslary hem goýup bilýäris. Mysal üçin aýdaly, şu paragraflaryň hemmesi ýaşyl, ýöne men Diňe birinji paragrafyň ýaşyl bolmagyny isleýän. Beýlekileriň ýaşyl bolmagyny islämok diýsem, birinji paragrafa klass atributyny berýär. Klass atributynyň içine-de näme diýýär? Ne first p diýip ýazsak, biziň birinji paragrafymyz diýip ýazsak, ne şu klasy şulardan kopýa etýäs ýa-da şu paragrafyň ýerine goýýas. Indi öňüne-de nokat goýarys. Sebäbi nokat diýip görkezme bersek, nokat diýip islän zadymyzy ýazsak, CSS faýly şuny klass diýip hasaplaýar. Eger save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz diňe şuny ýaşyl dälden has gowy görünmek üçin gyzyl edäýle. Gyzyl etsek görýän bolsaňyz diňe birinji paragrafymyz gyzyl reňkde boldy. Indi ikinji paragrafa başga klas bereli. İkinci paragrafa second keseçilik p diýip klas bereli. Klasymyzy kopýalap CSS faýlda, ýöne öňüne nokat goýmagy ýatdan çykarmaň. Geliň nokatsyz men size ýazyp görkezeýin nähili görünýändigini görmek üçin. nokatsyz reňkine misal üçin sary edeli. Sary etsek görýän bolsaňyz hiç hili üýtgemedi, sebäbi öňünden nokat goýmagy ýatdan çykardyk. Eger nokat goýsak, biziň klasymyzy tanaýar we şondan soň reňkini üýtgetýär ikinji paragrafyň. Bu klaslara ýüzlenip stillere ullanmakdyr. Indiki görkezjek zadym parent child elementler diýip ýazypdyryn. parent child elementler bärde diyjek bolan zadym frontendde ýagny bir zadyň içinde bolany bolan zat şoň çagasy bolýar ýagny bu näme diýmek bolýar eger bir tegiň içindäki başga tegler bolan ýagdaýynda şo tegiň içindäki beýleki tegler şoň çagalary bolýar Iň ýokardaky duran tek bolsa olaryň enotasy bolýar. Mysal üçin aýdaly headeriň içinde section diýip tek döredeli, sectioniň içinde de Mysal üçin paragraf döredeli. Mysal üçin şu paragrafymyzy hatda göçürip bileris tusaýdan paragrafyň ýerine. Mysal üçin headerde de şu paragrafa goýýan bolsaňyz, zatda da main teginiň içinde de şu paragrafa Futeryň içinde-de section diýip, tegiň içinde paragraf goýaly. Gören bolsaňyz, üç sany paragraf hem gyzyl reňkde. Sebäbi üçüsiniň hem klasy first paragraf klaslaryny podaýly. Muňam klasyny podaýly. Muňam klasyny podaýly. Bunuň jeňem klasyny pozsak, nemes gara bolar. Ştaýda görýän bolsaňyz, section tegini biz HTML-de iki gezek ulanýarys. Ýagny header-iň içinde bir section bar, hem footer-iň içinde section bar. Içinde de paragraf bar. Eger biz ştaýda paragrafa hiç hili stil bermän, diňe section-a bersek,

seksionam gyzyl bolýar. Seksionuň içindäki paragraf hem gyzyl bolýar. Paragrafdan başga ýene bir paragraf goýaly. Onuň içine de bir sözler goýaly. 10 söz, 10 söz bolsun. Görýän bolsaňyz, o paragraf hem gyzyl reňkde bolýar. Sebäbi onuň en atasy section Onuňam ene-atasy futer däki stildir. Şularyň içindäki hemmesine degişli bolup durýar. Edil şonuň ýalak futer dälani head header diýsegem futerden gyzyl reňk aýrylyp headere geçer. Görýän bolsaňyz futerdäkiler gara reňkde, headerdäki paragraf bolsa gyzyl reňkde boldy. Bu parent child elementleri düşündirdim. Indi bolsa haýsy stil möhüm bolup durýar? Stillerde görýän bolsaňyz header pozaýyn. Şu wagtky söz başlar ýagny H1, H2 we H3 gök reňkdedir. Ýöne biz ýokarda H1-i gyzyl reňkde bolsun diýip ýazdyk. Ýagny şu biziň H1-imiz gyzyl reňkde bolsun diýdik. Soň ikinji e, görkezen ýerimizde ikinji stiller ýazan ýerimizde hiç bir gök bolsun diýdik. Soň gök bolupdyr. Geliň kodlardan göreýle. Şunu aşak geçirip görýän bolsaňyz Görýän bolsaňyz deweloperleriň toolynda hiç bir color red diýen stilimizi görüpdir, ýöne üstüni çyzypdyr. Näme üçin? Sebäbi ondan soňky ýazan zadymyzy reňkini goýupdyr. Color blue diýen ýa color rediň üstüni çyzyp color blue edipdir. Görýän bolsaňyz font size-yny hem biz 22 diýip goýupdyrys, ýöne bärde görýän bolsaňyz Each bir tegi font size iki m diýip dur. Muny biz şu taýdan görsek bize normalize css faýly goşanymyzy görkezýär. Sebäbi biziň ýigrimi piksel diýip görkezen zadymyzy aýryp normalize öz öz razmerini goýupdyr. Muny biz nädip üýtgetip bilýäris? HTML faýlda görýän bolsaňyz Normalize CSS-i goşupdyrys, ýöne soňundan goşupdyrys. Edil html faýlda-da ýokardan aşak okaýanlygy üçin ilki ýokardakini görýär, soň aşakdaky faýly ýokardakynyň üstünde goşup görýär. Ýa mysal üçin birinji CSS faýlymyza biz ýigrimi iki piksel diýip ýazan bolsamyz, eger normalize CSS-de başga bir razmer bar bolsa, şol razmeri alyp birinji birinji CSS faýlyndaky razmeri Görmeýär. Görýär, ýöne üstüne goşup gitýär. Şonuň üçin birinji ýazanymyz biderek bolýar. Şonuň üçin biz CSS faýlyny aýryp, normalize CSS, ýagny absolýut ýol bilen goşanymyzyň aşagyndan goýýarys. Şular ýaly eden ýagdaýymyzda, save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz, Aslynda reňki iki m bolmaly. Bulam bir ululygynyň görnüşi, ýagny pikselde görkezip hem bolýar, m, rem diýip görnüşinde hem görüp bolýar, ony geljekde göreris. Şoň üstüni çyzyp, indi biziň ýazan font size ýigrimi iki pikselimizi goýdy. Ýagny CSS faýlymyzdaky razmeri goýdy. Browser okan wagty ýokardan aşak HTML-de de CSS faýlyny da ýokardan aşak okaýar. Soň häzir diýeli, bizde şu wagt p paragraf paragrafyň reňkini gyzyl etsek. Soňam aýtsak, paragrafyň reňki ýaşyl bolsun diýsek. Ýokardaky gyzyly öçürýärden ýaşyl goýýar. Ýöne Eger-de biz section soňam sectionyň içindäki paragraf gyzyl bolsun diýsek, ýene gyzyl bolýar. Görýän bolsaňyz, aşakdaky paragraf sectionyň içindäki, buram ýokardaky header-iň içindäki section tag bar, onuň içinde-de paragraf bar. Section tegiň içindäki hemme paragraflar hökmän gyzyl bolýar. Bärde orsçasy spesifikasiýa stili diýilýär. Iňlisçesi specification styles diýilýär. Ony aýratyn özüňiz okap bilersiňiz. Sebäbi bärde eger-de diýsek section p ondan soň ýene p-ni üýtgetsek gök reňke Görýän bolsaňyz, gök reňkler paragrafyň içindäkileri üýtgedi, ýöne section-yň içindäki P-ler gyzyllygyna galdy. Ýagny üýtgemeýär. Sebäbi bärde section-yň içindäki P diýip düşündirmegimiz has jikme-jik düşündirsek, şonam has möhüm hasaplaýar CSS faýly, ýagny brauzer has möhüm hasaplaýar. Ýagny stilleri ýokardan aşak okalyp gitýär, iň aşakdaky stil Has möhüm hasaplaýar ýöne stiliň öňündäki ene-atasyny görkezseňiz, ýagny jikme-jik görkezýän tekstlaryňyzy has möhüm hasaplaýar. Haýsy stil möhüm bolup durýanyny düşündirdim. Indiki düşündirjek bolýan zadym parent child elementlerde bir ýene şuny düşündiräýin, ýagny aýdaly bizde main section bar. Hemme stilleri pozaýly.

Ýagny ene-atasynda ene-atasy bolan main tegine goýan zadymyz olaryň çagalaryna-da geçýär stillary. CSS koduny ýazmagyň düzgünlerini nireden öwrenip bileris? Saýtlardan öwrenip bilersiňiz. Saýtlaryň birinjisi HTML beş nokta HTML beş book group saýty. Rusça öwrenmek üçin bärden CSS saýlasaňyz şular ýalak tablisalaryň stilleri. Bular hemmesini öwrenmek gerekkä. Haýsylary özüňize gerek bolsa, şolary görüp bilersiňiz. Ne duruşy, tekst, şriftler, linkler, spisaklar, arka fony, ramkasy, kontenti, reňki. CSS generatorlar. Hemmesi barada jikme-jik ýazylandyr. Bu saýtdan başga indiki maslahat berjek saýtym WebRefru. WebRefru bilşiňiz ýaly orsçasy hem bar, iňlisçesi hem bar. Şu saýtdan spravişnikden CSS saýlap hemme stilleriň häsiýetlerini görüp bilersiňiz. Biz esaslaryny ulandyk, ýagny haýsylaryny ulandyk?

Görýän bolsaňyz font şriftlaryň font size ululygy font weight goýy ýa-da ýataý hökmün görnüşinde ýazylmagy. Mysal üçin text decoration-a girsek görýän bolsaňyz naslýedowsi edenok. Naslýedowsi etmek ýagny ene-atasynda şu stil bolsa çagasyna geçmegi. Eger naslýedowsi dadrom bolsa eger Main-a text decoration bersek, şu hemme içindäki hemme taglara-da degişli bolýar. Text decoration adat ýagdaýda-da none bolýar, ýagny ýok. Line through bolup bilýär, üsti çyzylýar görşüňiz ýaly mysaldaky ýaly. Overline ýokary çyzylýar, underline-a aşagy çyzylýar. Esasy köplenç text decoration underline ulanylýar. Şular ýaly görüp bilersiňiz. Mundan başga Mozilla saýty bar. Mozilla saýtynda-da tehnologiýada CSS görüp bilersiňiz. Jikme-jik. Bura maslahat berjek saýtym. Eýmetiň gysgaltmalaryny öwrenip bilersiňiz. Emmetden gysgaltmalar ýaňky düşündirişim ýaly wweliň içine li goýup şeýdip ýazaňyzda na nawigasiýa teginiň içine wwel goýýar wweliň içine li goýýar. Htmldäki gysgaltmalar CSSdäki gysgaltmalar mysal üçin poz diýip ýazaňyzda uje pozi pozisiýon Position relative diýip siziň ýeriňize ýazýar. Mysal üçin, D, D bir goýsaňyz display table row diýip ýazýar. Ýa-da margin font mysal üçin F-we bassaňyz font weight görkezýär. Görşüňiz ýaly barlap göreli. Mysal üçin şuňa font weight font weight goýsak görşüňiz ýaly font weight-iň görkezýär. Misal üçin 700 bolsun. Şu adam ýedi ýüz dur, dokuz ýüz dur goýsak, bolt bolar. Indi goýy bolýar. Ýüz goýsak, iň kiçisi bolýar, inçe harplar bilen ýazylýar. Soň hmm, görkezjek slaýdlarym şolardan ibarat. Indiki görkezjek zadym tekstler bilen işleşmek we reňkler bilen işleşmek. Tekstler bilen nähili işleşip bileris? Mysal üçin aýdaly, bizde sözbaşlar bar, ýagny biz barada biz barada soňam ýolbediň artykmaçlary, soňam ýolbedi öwren-öwret ýerelgesini işleýär. Geliň şularyň hemmesini H2 formatda goýaly. Üçünjini magic edeli. Hemme stillerim pozaýla. Adat ýagdaýa geldi. Indi iç iki tepleriniň hemmesine bir mürt stil bereli. Mysal üçin tekst üçin esasy köp ulanylýanlar, mysal üçin text decoration. Adat ýagdaýda text decoration normal, ýagny aşagy çyzma, ýöne text decoration underline etsek, Aşagyny çyzýar. Görýän bolsaňyz hemme sözaşlaryň aşagyny çyzdy. Soň text decoration underline. Ondan soň tekstleri uly harplar bilen ýazyp bilýär. Olary etmek üçin hem text transform uppercase ulanýar. Görýän bolsaňyz emmet maňa görkezme berýär. Mysal üçin iki iki gezek TT ýazanda text transform diýär. Özi eýýäm maňa görkezýär. Şuny isleýäňizmi diýip. Ýa-da text decoration diýeniňizde TD ýazanyňyzda EM text decoration çykýar. Mysal üçin text decoration color diýeli. Ýagny aşakdan çyzýanymyzyň aşakdan çyzýan çyzgymyzyň reňkini üýtgetip bolýar. Mysal üçin dark blue edeli, goýy gök. Gowy görünmedi. Belki gyzyl etsek gowy görünip biler. Ine, aşakdan çyzygy görkezýär. Soň font weight, ýagny goýulygy. Munam ýaňy aýtdyk, font weight şu wagt 7-de dur, şonda 900 edeýli, has goýy bolar ýaly. Häzir zat bolany üçin tagam zatda dur. Goýy bolupdy, söz başy bolany üçin. Ine görýän bolsaňyz font we bold pozulyp dokuz ýüz bolupdyr. Dokuz ýüz aýyrsak ýene bold geçýär. Aslynda developers tools web developerleriň iň köp ulanýan zady. Şonuň üçin şeýdip galçka goýup aýryp görüp bilersiňiz. Tekstler barada düşündirdim. Geliň indi bolsa men size reňkler barada düşündireýin. Reňkler geliň indi paragrafyň üstüne işläle. Paragraflara aýdaly Developers tools ýapaýyn paragraflar reňki nähili bolsun diýeýin. Ak reňkde bolsun diýeli. Buram öz reňkinden başga fonuň reňkini ýüklüp bolýar. Şu background color. Background coloryň reňkini gara edeli. Görýän bolsaňyz, reňkleri

Çalt reňkde bolýar. Ýene-de bir görnüş bar reňkleriň goýluşynyň. Mysal üçin, RGB diýip, RGB, red, green, blue. Eger red, green, blue hemmesi bar bolsa, ak reňkde bolýar. Şularyň reňkini ýaşyl edeli. Görýän bolsaňyz, üçüsi bolan ýagdaýynda ak bolýar. Üçüsine Nol etsek gara bolar. Bärde sanlar ýazylýar. Prosent görnüşinde hasaplanýar. Eger gyzylam, ýaşylam, gögem bolmasa gara reňk bolýar. Eger 300 hem bolsa 255 green 255 red diýip ýazsak gyzyl reňk bolýar. Eger gyzyl reňki aýryp, green reňki goýsak, ýaşyl reňki ýaşyl reňk bolýar. Görýän bolsaňyz CSS faýlda Visual Studio koduň özi bize görkezýär reňkleriň haýsy reňk, nä haýsy san goýanda haýsy reňkiň bolýandygyny. Mysal üçin gögi 255 etsek gök bolýar. Eger gök bilen ýaşyl goşsa, şular ýaly reňk bolýar, açyk gök. Eger göge aýryp ýaşyl bilen gyzyly goýsak sary reňk bolýar. Haýsyny barlap görmedik. Eger gyzyl bilen göge goýsak gülgüne reňk bolýan eken. Eger hemmesini goýsak ak bolýar. Eger hemmesini aýyrsak gara bolýar. Görşüňiz ýaly. Reňkine şular ýala öz adyny ýazyp bolýar. Ýa-da roşatka bilen ýazyp bolýar, ýa-da aşakdaky ýala RGB RGB formatda ýazyp bolýar. Görüşüňiz ýaly arka fonyny gara etdik. Özüni ak etdik. Birim söz başlaryň aşakdan çyzylýan reňkine mitgetip bolýar. Ýene-de birnäçe reňkler ulanyp bolýar. Häzirlikçe şulary öwrenmegimiz ýeter bize. Meniň öwretjek zatlarym şulardan ybaratdy. Öwreden zatlarym belki CSS-iň 5 prosent, 1 prosentidir, ýöne tejribede esas ulanylýan zatlar reňkler we tekstler. CSS-iň beýleki temalaryny men geljekde has jikme-jik düşündirerin. Häzirlikçe CSS-iň esasy şulardan ybarat. Nesip bolsa, indiki sapaklarymyzda görüşýänçä hoş sag boluň!